Kan bia van thawk ko usihlaw zahan nai ah Chinram na va tlawng ti kan thei i cu he pehtlai in Indiana Chin mipi aiawh in nukum i Chinram kokek harsatnak he pehtlai in na va tlung ti kan thei i ti. Thla bawmhnak pek ah maw na va tlun zeitin ruang deuh ah thla hlathlai sawh maw na va tlun timi te kha va kan chim kho lo. Si,
tu i ka va tlunnak ruang cu Nikum i kan ram a harnak tongmi hna, tilian le leimin ruah harnak tongmi hna caah hika Chin Community of Indiana nih kan si kho tawk tein harsa bawmhnak kan kawlmi phaisa va pek a si. Nikum ah khan Chin Community of Indiana nih Chin Emergency Relief Committee kan dirh i cu nih cun thlahnih chung hi harsa bawmhnak hi an kawl i cucu tingkhat le thonghlei thum kan hmuh cu tingkhat le thonghlei thum va pek ahcun ka va kalmi si.
Si a tui fan American ram cu zeipaoh cu bill he har si cio si tikah ti tu bantuk in ting khat le thong hlei thum American dollar bak nan chuahpi tikah hin tampi nanmah pumpak in upa siseh rianṭuannak le cucun kaa dangdang Chin mipi zong nih an in dirpi hna ti hi mipi nih kaa hin rak ruah khawh colh si. Cu he pehtlai in kan Chinmi kut chung bakin maw hi zat phaisai nan hmu cun acozah lei hna bawmhnak hna nan hmu el maw midang dang kan miphun a si lomi miphun dang sin hna nan hmuh mi um el maw si uh, hihi dollar uh, tingkhat le thong thei thum hu hi a foi lo ngai mi si mm. a tam ngai koram tangka la bang cun ting thong leng lo kha si mm. hi phaisa hi kan ma kan rak i dir ka zong hin kan hmu lai ti kan zum theng lo mm. asinain kan miphun hi harsatnak kan ton tikah kan rak i zawnruah taktak ti hi a lang i a tam deuh cu atu ting khat thong hi thung kan hmuhmi phaisa hi kanmah chinmi laimi chung deuh si ko khrihfabu in siseh cun hika dawr mei tete cun pumpak company rian a ṭuanmi zong nih anmah lung tein a khawl i cucu an a khawlmi tete kha an rak put cio cun mirang kan hawile sin zong hin kan hmuhmi cu um sila a tam deuh 90% kan ti lai cuti zakhat ah somkua hi cu kanmah chinmi chung deuh kan hmuhmi si ko
Se tutan ah American dollar tingkhat ringlopi he zong Laitlang ah harsatnak bawmh ding in a va tlun tikah Laitlang ah hmun tam nawn ah harsatnak a tongmi an um tiah New Gip le online zong ah theih a si. I hmun zeizat dah thlan an phawt khawh hna timi te kha kan chim kho Si, ma hi tingkhat thong hlei thum hi ka tun hlan deuh ah khan committee kan thut ai. Committee nih khika lei ram chung lei in thil a rawkmi, inn a rawkmi, khakha information kha data kan hal hna an kan pek ning khan kan kanmah Chin Chin ram i pengkip myone kip hi kan phawt dih hna ai kan phawt ning hi Hakha hi dollar thong som thum thong a kan pek hna a rok mi tam deuh kan ti cha cun Paletwa hi thong hlenga cun Kale Kale Valley i Tonzang he huap hin dollar thong kul cun Falam hi thong nga tadim hi dollar thong nga cun matupi hi dollar thong hra cun minlet dollar thong nga kan patlet hi thong hnih cun thlantlang hi thong khat ka pek ve hna cu tike cun kan ma vei information kan hmuh ning te kan phot cio min ha si tutan akhan atuna van chima kham plet wa khai tel ma plet wa ka thong thai ngai tel i tutan ah hin thong hlei nga kan ti nain tutan ah hin cun thong thong kua le zanga lawng kan pek rih hna i thong nga le zanga he tan cucu kika local lei committee nih kan pek cangmi hna report an kan pek ning in a ṭhat si ahcun thong nga le zanga kuat ṭhan ding si te hnga kha min chim lio ah khan kanmah i niu kan theihmi ahcun thlantlang lila hman ni khan facang te na kha bawm kha si i tutan ah hin Chin Community of Indiana nih thongkhat na thlantlang na va pek tikah khan cu hna zong cu mipi an lung a fiang deuhnak cu an chim kho hnga maw? Si Thantlang hi a rawk tuk lo, asinain vei ah peng kip kan vei ve tik in Thantlang peng zung a rawk ve mim ko. Asinain ni kha cu Thantlang khuachung hna si loin khuate tu a rawkmi si i Thantlang i an kan chim ning cun khuahrang le fungka ah hin khuahrang ah inn sarih fungka inn khat rawk an ti cun ha cu kan pek hna tiah an ka chimh i cun ha te lawng si caah khan hihi cu khuatalei deuh ca si khuapi nih hin cun khati a rawknak cum lo ina theithiam ngai ko ti ka ruah si a bik in hakha thongsawm thum reng lo american dollar na kan pek ti khan na van chim tikah te thongsawm thum le thong nga si thongsawm thum le thong nga si tikah hakha tam cem si i a hlei khun hakha kong kha van hal ko ning lo hakha hin mi zei kut cungah thlan nan pek hna tu ta na a cozah man nan pek hna Cucun Hakha i Rescue Committee ei ti hna zong kha an ummi ahkhan maw nan pek hna mi zei bu le organization kutcung ahkhan nan pek hna timi te khan kan chim kho. Hakha ahhin cun Hakha Rescue Committee ti hi an um i hika kan kal hlan tehin Khrih vei nih committee nih kan ceih i ka kan kal tikah mi zei organization dah chindah kan pek lai ti kha kan ceih i cuning te cun Hakha Rescue Committee sinah hin atu i dollar thong sawm thum le thong nga Kawlram phaisa cun tingzali le tingzali le tinghnih le thong sawm rit le thong nga a thong sarih tingzali le tinghnih tingzali tingzali le tinghnih reng lo hi kan pekmi hna si ar koram phaisa cu cucu HRC sinah kan pek ko hna
si Hakha hin thong planning master thong planning acozah lei zong an um ve i anmah zong sinah an pek khawh si ve ti kha kan theih cun tutan zong ah Hakha Rescue Committee sin ah khan nan a zei ruang bik ah thla anmah sin ah nan pek hna timi te kha kan chim kho hnga ma? Si, hi kong hi ka va tlun tikhan hika i Pu Thlar he he zong khan kan i tong hika i kanmah Hakha Tawng Planning i ṭuanvo ngeitu bik Pu Thlar he zong kan i ton tikah amah zong hin a ka chimh i atu i khuathar tlakmi ah ai ṭhial cangmi hna ti supply tuahnak ti peknak ding ah hin kan her tuk ko maw ṭaw maw pakhatkhat kan herh ngai hi kong ah hin kan bawm ve rua ti cah ka ti keimah zong ah hi cu bawmh ding te ka ruah ngai nain asinain hi ka committee nih hin Hakha Rescue Committee sinah pek ding kha biakhiahnak kan nei cun cozah sin i kan nih luter kha tuan deuh kan theih ning cun cozah nih hin ṭha ṭhi in an zoh lai tu kan rak zum sasai hna lo caah khan atu i Hakha Rescue sin ah kan pek deuh nak a ruang cu si hlan lio i cozah kha tlawmpal te cu anmah sin i pek kha rem kan ti deuh lo caah HRCC nih kan pek deuh nak a ruang cu si ko si tutan ah hin tuan deuh i kokek harsatnak le tukar lak te kha a caan zong kha thla li thlang ah pi a va rau cang i ti Anmah kut cungah hin atu zahan naite tiangah khan minung zeizat thla khata bantukin inn le lo nei loin an zohkhenh hna timi kha na kan chim khom hnga ma? An data hi a vai ah anmah nih hin cusi can neih lai ti. Tuan deuh hna khan cun inn zathum an van kai inn zathum in inn za sarih an hnu bik ah hin cun an ka chimh ningah inn zakua heng lo cucu Hakha khuachung lawng sul khuate zong van lak chi ruat ka ruah i zakua hrawng hi cazin ding ahcun tu ding ahhin cun harsa harnak a tongmi hi ruangah harnak a tongmi tiah an cazin in zakua hrawng hram hi si dawh a si le atu ahhin khem i um taktak mi hi cu an ningpi can um lo i ṭhen hi cu innhlang ummi zong an um hmun dang an um khem i ummi zong tam ngai cun atu ahhin hmun thar tlakmi khuate khonhnih an tla i khuate le beute ti hi an ṭhial cang i hi hna tu hi balte cu an an atu i an ṭhialnak khuathar ah hin ti zong um lo mei zong ṭha ṭhin um rih lo cun ek in zong sak rih lo mi tu hi an har ngai ti cun ka theih le hi hna ca hin zitin dek vein a atu i Hakha City Town Planning cozah lei nih zitin dah an tawre te hna lai ha Hakha Rescue Committee zong tin an tawre te hi avei ah anmah cungin a biapi ngai ko te ko harnak a tongmi innchungkhar he pakhat le pakhat nan lo cio lai lo tiah hin kan hi ruah i te a cheu big family zong nam lai a cheu nu bakar khua a hei ti bantuk zong um kho men cucaah Hakha Rescue Committee nih hin zeitin thla an phot samh hna timi te kha nangmah sinah chimfiannak an nei ma an phot ning hna kong hi vei ah fianternak taktak cu an ka nei lo. Zeitindah an phaisa hman ding ka halmi tha tu cu nan sinah hin zeizat dah phaisa lut dih cang hnga mipi sin zong kan theipami cu nan sinah hin phaisa tam ngai a lut i nan sinah phaisa tampi an um rih tiah an ti na hei tiah cu ka hal hna. le anmah nih an chim ning ahhin cun an sin i lutmi hi Kawlram phaisa hin ting thong hra hrawng hi cu lut awh si le anmah nih chim ning hin cun hi chung hin ting thong li ting thong ah hi cu an hman cang i atu ah an kut cung ah hin ting thong li maw ting thong nga hrawng hi cu um rih dawh si i i an ka chim ning ah tuan deuh ahhin cun phaisa te zong tlawmpal an phawtnak maw atu ah facang te hna maw hi ti an bawmnak hna cu um i atu ah tuah ṭhan an timhmi cu atu i khuathar an tlaknak inn an sak cangmi inn zu thum reng lo ahhin ek in na zun in pakhat hmanh um lo hihi inn inn kip sakpiak an timh hna le mah hin ting hi ma ting thum a dih lai ti si i an sak hlan ah zatceo hrawng pek an sak dih in a zapi pek ding ti kha tu ah tuah an timhmi cu an ka chimhmi cu si cu lo cu an tuahnak cu zite pawl cu ka hi hal lem na lo
t-shirt cun tutan na hakha i a cozah lei sak piakmi inn thar kha ti mah ka zong kha na va hmuh theo lai tiah kan ruah i kha zong kha hlathlai na kan va tuah lai tiah kan zohmi kha he pehtlai khan minung tampi zong nih soiselnak tampi a chuak Cacun Hakha tiang hmanh in duhlonak duhlonak langhter kha makha tiang tiang zong a chuah tikah khan kha kong he pehtlai in nangmah in na hmuhnak te kha va kan chim fiang ko ta law si hi kong hi keimah zong si chim ka duh ngaimi si a hmun hi kan kal i Hakha Rescue Committee nih an kan kalpi i kan va zoh kawchung inn zong khan sakmi kha inn thum inn lipi kan lut i kan rak hmuhning a hmanthlak kan hmuhning le a hmun ka hmuhning hi ai dam ngai in hmun ka va zoh tik le inn chung ka zoh tikah ka ngeih a chia ka lung zong rawk ngai i kan ruah ding ahcun a rawk kan van ti sinain ramdang in kawlram lei mit a thiam hna nih Hakha Tong planning ṭha te an van tuah le Hakha kha ai sersiam ko lai ti kan kan ruah sinain kei ka ruah ning atuin kan serpiak ning khi cu Hakha Tong planning an ser ning hi cun a ve chimtlak lo ka wa ke ju ka ngaihchian lam an tuah ning siseh khuan ser ning kong siseh atu in an sak ning kong ah ve ah ka lung atling lo ngai abikin atu in an sak bi hrim hrim hi atu ang han thlak zong tampi ka thlak i hi ka chung video zong ah hin van pe ula van lang tar ula an vam hi a chan chu zung hi tin hai a ong zung khat hi cha ong di ngot vam zong sia cuticun a ong i a tlangmaw si ti thirhrang tuk fawn hi inn khi atu ah khin um colhnak hrim a ṭha lo ṭha te an remh ṭhan an phi ṭhan lo ahcun umnak hrim tlak lo tu an sakmi inn vialte khi a lang in cun ai daw ngaimi lo hi ti hman thang an zohnak cun sen a chung in cun umnak tlak salo ti ka ruah i cu kong cu ka ngaih chiang ai i atu i khem i ummi hna zong khi an a ṭhial tikah zeitindah khi inn an rem rih lo in an um kho lai maw atu kan chim bantukin zun inn zong um lo cun a ṭhen cu lam khuachung an tuahmi hna hi tingai bak an cho i cucu khur hna ahcun veitan hi motor kai kho lai lo a fiang ko i ka ṭaya te hna ai khim dih ṭung lo ahcun a ti hin a cho ṭhen cu i a tlangpar te khin an tuah i keimah ka ruah ning ahcun ṭhawng plane in kan tuahmi khika lei an vai ṭhial te khin hakha he zong khin khe a vai hlat ngai tikah kan ruah ning bantuk cu a si lo ngai te ko ba Atu bantuk khan inn thar in sakmi zong cu umnak tlak lo deuh le zeipaoh ti le zunthawhnak ti hna zongah harsatnak tong dingmi dirhmun an si tikah cucu caan zeimawzat van lak ding kha a hau ding phun in a si ne hnga i ti. Cu he pehtlai in cu karlak kha zeitik ni thla thla kan dih cia lai timi hna a um maw kha kan lakah khan teh Hakha Rescue Committee ni nih an minung kha te khan zoh thlorman zoh ko hna lai cun Hakha Rescue Committee tiah nek ah hin teh zei bantuk project thla vision hna zei bantuk plan an suaimi hna te an i chimhmi em au Uh, planning taktak cu an ka chimhmi cu um lo na asinain atu keimah ka zumh ning ah atu khuathar ah khin zeihmanh ti laknak zong rih lo atu kan theih bantuk in Hakha i ti laknak zong an dih taktak rih lo naite ah khan a dihnak kha phunpuai kan te cu ko holh cun te an tuahnak mah a dih taktak rih lo mi si i kha kha zeitik ah dah an van khi cung ah ti an van pamh i tlang an van kai kar khuachung i an van pek te ding hi cu keimah ka hmunu a rau ngai ti la ti ka ruah cucaah cun atu i inn te hna zong khi remh ngai hau lai i zeitik an ṭhial kho lai timi hi keimah nih cun a chim awk kha ngai ti ka ruah zeitik an cozah cu an theih lai te ci caan ti cu zun inn zong um lo cu ti zong um rih lo electric zong tlamtling te um rih lo i hi hi cozah tham hna nih zeitluk rang in a van bawmh khawh hna rian rang ngai hna i van bawmh hna si phun dang atu ning ahhin cun khi inn ah khin fawi te zau in thil awk a ṭha rih lai lo tiah ka ruah a bik in ti sinain atu cozah lei nih sipin lei nih hin biatak tein ti a petu ding motor hna an cawk i kha bantuk i ti supply nak an tuah khawh ahcun thil cung awk zong cu ṭha ve ko hnga le HRC nih ek in tin ha kha kan tuah piak lai an ti si ahcun ka kha di khan cun hei uk awk cu ṭha ko hnga ti ka ruah sinain cucu sipin lei siseh HRC lei nih cun innak le ti lei kha ṭuan vio an lak piak khawh zau hna lo ahcun khi khi thil kam awk dirhmun ah ka ruat rih lo. Hmm.
Atu zong ah zahan ti ni tiang zong ah khan Indian ah Chin community khan an va pek tikah atu CBCUS zong nih anmah chimnak kan theih ding si ahcun anmah caah phaisa chuah nolh ṭhan ding le takhan thil project bantuk in kalpi lengmang ding zong kha an aupi mi kan theih hruprap len kha kha si tikah tutan kan miphun harsa a tongmi hi te ramdang lei u le nau nih le kan miphun nih dirpi pek ne tihin kal thluahmah ko i ah thil a rem te hnga maw cucun a cozah hna nih teh tlangtlak a hau maw zeitin thla hi piah tana hi rianrang tein ah a dih khawh colh hnga timi kha nangmah in hmuh ning bang a chim kho lo uh, hi kong hi si nizan ti ni te kha CBC USABT meeting zong kan nei i sau ngai kan ceih hi kong hi uh, abikin hakha har tong mi hna bawmhnak hi tindah he kan thazang kan chuah kan bawmh lai ti kong kan ceih i hi keimah kan hmuhning cu hi kan miphun hanharnak hi batak ten ram leng zong nih kan si khawh thawk cun kan zuan hngawt rih hna cahau ko ti ka ruah asinain CBC zong siseh a dangdang zong le zeitluk in thazang kan chuah zong kanmah kanmah lawng thazang cun hi kan unau hna atu ah inn zakua hrawng mu hmm. hakha lawng area hman ah hin ha lawng an harnak hi zeite hman in vei ah kan mah lawng bawmnak hin cun tlamatin khola je ka ruat lo cu ca cun hi tu ah atu hi cu vaya emergency relief kha chu kum khat deng luan chang ite pathian a tha i atu tiang cun eidin lam lei hin cun anta cham tuk lo tia karwa hrong ne ka chim ninga facang zong hi tampi an nei ko tiah ka ruah beleng ka te hna cu tampi um ka te eidin lei cun har lo cun atu ah inn le lo belte cu tu ha khem ah minung tam nga chen um inn an sak hluri lo ca mu cun inn sak piak duh lo mi mah te kai sak la te mi zong um ca khan cu cun um i hin ha dir ngun ah hin vaya kanmah Chinmi ramleng ummi dihlak zong kan chuah kho lai lo caah hin biatak tein cozah hrimhrim zong a zuan hnawh hna hau i cun kanmah lawng si lo ramdang NGO kan ti lai maw khi ramdang dang sin zongah biatak tein hihi bawmnak kan hal piak hna i cuti kan hmuh lawngah hi kan unau hna hi santlai deuh le an dirhmun ṭha deuh i kan bawmh khawh hna ti ka ruah kanmah thazang lawng hin cun zeitluk i kan bawmh hna zongah hin cutluk pi cun hmual a ngei kho ding khin ka ruat lo. Lemang cu mu sisi kan lawm.
Cucun thil pakhat te Hakha Rescue Committee hi volunteer bak man tuan zeitin thla lahkhah hna ni pe el maw?
An ka chimh ning ah volunteer cun si. Asinain tu hin cun full time pahnih mu minung pahnih full time hin zung ah a thumi hi pahnih cu an nei ti an ka chimh i Hakha Committee kha kan theih bantuk tuan deuh khin cun an rak tam ngai vei ah sangkip lakah khan rak tel i sina atu ning anmah committee nan ka sim ning han cun committee zong hi a ṭhen committee member chung hna hi cu meeting zong kai kholo mi tam ngai ti kha anmah nih hin ka chim i tu ning ah hin cun keimah he kan ton zong cun panga paruk he kan tong i committee zong hi a hlan tuk khan cun minung an tam tuk ti rua lo dah ti ka ruah i an um ko na khan meeting zong kai ko sai lo mi zong tam pah ti khan ka chim hin si. Hmm.
Ti sia cun Hakha i camp i ummi pawl hi teh rianṭuan bak lomi an um?
Veise rianṭuan lo ti hi cu khitiang tiang cu kai thenh hna lo i ti. Rianṭuan hi cu ṭuan khawh ding cu a si ko hnga. Zeicahtiah cun camp ah an um ko i riahnak hei si ko ti chun kha cu tahchunhnak laitlang ha cu rian tam ngai cu development kan ti lam a bikin lam cawh ding lam phah ding ti kha rian a tam tuk i Laimi nih Hindu ahcun rian ṭuan duh cu kan ram ah rian cu tam ngai ko ti kha an ka chimhmi cu a si. Paul Tum Ceu kha nikum a si kum hmasa he US an rak kan tlawn lio ah khan a timi cu Chin ram ah hin a cozah leitu atu tingsing cozah nih hin bitak tein lam lei zongah development hi an si khawh tawk cu an thlak ngai ve i mm. rian zong a tam ngai ko na belte nih kanmah kan chin miphun lila hi rian tuan an huam lo i off day hna khan hal lengmang tik zei lo si tikah company pawl nih Chin miphun ni rianṭuan a huam lo tikah Kawlmi tampi an van ratpi hna i thil kha ruah lo ning thil tampi a kal ti kha a si. A cheu nih online tete ah an thangchiatmi hna cu rianṭuan a huam lo. Phaisa ca le cingla sahlawh le zohkhenhnak deuh kha an or ti kha thangchiatnak si ve. I anmah le anmah an i hmuh ning hi ai dang lai. Nang cu Zuat ram ah saupi ummi na va si tikah na va hmuh vemi hna zong ai dang lai i cu kong te ahcun nangmah na hmuh ning kha va kan chim kho ta lo.
Hi kong hi a hmuh zong ka hmuh i cun atu i company a neimi tete hi bantuk rian le tlaitu contract tlaitu hna zong kha minung pali panga ka hal hna i atu kan chim bantuk kan ram ah khawkip kar seseh atu ah lam batak tein kan cawhpiak lam cu hakha thlangtlang kan lam tu cu hmun ṭhetkhat labang cu bolong kuin kau te ne kha hum caw lam tu cu batak te an cawh cu mah leo si a ṭha ngai tu cu hi thantlang peng hmanh kha tu tipi tiang kha lam a van cawh pe kul le peli pe song thum deng ka hun cawh i ka khan cu cu si i ka hei chim duhmi cu lam cawh ding lam a phahmi num a comi num le rian ha cu a tam ngai ti kha a fiang sinain an ka chimhmi cu cu pinah tu vaya inn sak tete hna mu inn zong private inn siseh cozah inn sak ding zong tampi um i cucu rian cu a tam bak Nain khon atu i hi bantuk inn a sa leimi siseh lam a comi hna he minung pali panga ka hal hna in ka chimmi cu hi rianṭuannak hin Laimi cu hman awk kan tlak bak lo ti si. Mm. A ṭuan zong an ṭuan duh lo. Laimi cu nikhat ah thong ngan han kan hau i a rianṭuan le an fel ṭung lo. Kuak zuk hei ti um peng lo ahcun vei ah ṭuan lo i khati felfai lo an tam tuk i kawl cu thong thum kan pek Laimi thong ah kan pek kawl thong thum lawng bak hin an fel tuk zingka zoh hau lo in mah ti an ṭuan ti si. Cucaah cu zeiti hmanh in kan Laimi hi hman awk kan ṭha lo. Hman kan duh tuk ko hna nain an fel lo pinah an man a tam fawn i cucaah cun kan duh zong duh lo zong Kawl kan hman nak hnga ruang si ti si. Cucaah cun Kawl hi khuakar ah lam a comi, lam a phahmi hi ṭuanmi hi Kawl deuh awk te si ko. Zakhat ah som kuai cu Kawl an si. Tu an chimmi kha Pu Paw Tum Cen a chim le timi kha a hmaanmi si. i ka phan ngaimi cu ma ah khan kawl he nong kai thluahmah lai i atu ah kawl nih hin laimi an ṭhitmi tampi um cang hmm. kha bantuk lam an cawhnak in siseh au takhan nenak in ava ai ṭhi um min tam cun takhan bu kan sam hai hmai le cun a kir lo zong tam te lai laimi hi ram dang chuak an duh ṭung kawl an hong kai lai i kan ram hna hi an kan chut ti lai maw kan ram lila hi minority hna kan chang ṭhan ti lam ti hi bei ah phan awk ngai mi si si si mun tampi ah kawlram ah hin kachin machina ai ti bantuk hna la bang ka ca kachin le kawl le miphun dang khe zat chak uak tluk khin anum ka ruati bantuk hna zong kha si kho mi kha si tin nu van chim ya khan cun pakhat van chap ka duh mi cu laitlang ah hin Kawl company tete zong an lut tiah kan theih cun a cheu kanmah Laimi lila zong contract a lami kha bantuk te kha an um tikah khan kha hna pawl nih khan a cheu khuate lam tete kha contract an lak i khuanu khuapa nih thangchiatnak tete an neihmi hna zong um len kha kong ah khan teh zeitin thlan na va hmuhmi melma si hi kong hi si khuate lei hna zong ka kal i mah kong an ka chimmi um Atu ah kan theih bantukin ramleng ummi khuami cio nih hin mah le khuakalnak lam hi biatak tein kan cawh cio hna i kan phaisa kan thawh hna i kan cawhmi lam tampi um i mah le khua cio nih kan cawhmi lam a pemnak tampi cang sila tu cozah thar nih kha lamkar kha lam cawhpiak ding tiah a van pek hna tikah a ṭhenkhat cu avei ah lam a pem ciami zong kha a hrimpim pek hna tahchunhnak ah khokhat le khokhat kar kha tingthong kha te hna pek hna le lam a pem cangmi ah khan atu contract pawl nih cun tlawmpal te an cawh i maka kha an vei a cawh ding kha a tam tuk lem ti lo hrimpi khi ti lo lam pem cemi ka topal an kaupiak an rempiak mi to kha si kha tikah khokhat nih hin cun a hi tluk in kan fale nih rethe in kan rak i cawh i kan rak vemi si tikah kan mah laimi le laimi te ti po sia hi zati kan ṭhen ve u ti kha lam co pawl har tik hna a sinain a tam deuh hi bantuk lam cawk an pe duh bak hna lo ti kha si hmm. kha te kan khuami an ngaih chia ngai le keimah zong nih cu kong an ka chim ka ngaih chia ngai mi cu ziah cun ha cu kawl man si lai ti ka ti tika kan mah lai mi mirum pawl an si ko ti si hmm. cu cu a poi tak tak di cha ti cu kan thei bantuk in keimah zong kan khua selen le bambai kar te ha batak tein phaisa kan rak thoi kan rak cawh mi lamak pen chang bak mi ka se tutan ka va tun tika lamcopa nih a cawhmi cu tlawmpal te lawng ka si ko ngai lo tak ahcun cu ahcun a ting thongthong kha an an lak i cucaah cun tu kan mirum pawl hna zong nih hmailei ah ruat deuh hna sih ti ka ruahmi cu kanmah le kanmah kan si i hi bantuk te hna tam anmah zong nih miak ve ding si ko asinain a hlei hluat tuk i miak duh i khumi ca zong ruahnak an neih lomi cu a poi ngai ti ka ruah hi kong hi voi ah biatak tein chim zong ka duhmi si le a poi ngai hi contractor pawl zong hmailei zong a hi cu ruat deuh hna selaw khua zawn ruat deuh in hi cu cheuba vi hna ti ka duh ngai
si khazawn te khan atu tu cu party sung democracy a si tikah kan mp hna zong nih zeiti sim thla ma la hna se ti na ruahnak mel ma hi kong ah hin cun vaya kei cu an pek ding hna zong ah kha lam a pem cia mi kha a si ko ahcun ṭha tein kha a cawh si cu zat ti kha tuah has a hrinpi an pek hna i si loin khakha cu khomi ca zong a ṭha tein khomi he vei hna selaw vai ah a hrimpi bak pe lo an pek hmanh si la hi khomi tlawmpal tiin a vek hna ti hna selaw kei cu kanmah laimi laimi an pi si ko lai cah kan ti ṭhatnak tein hi cu kha anmah khomi zong i thiam uti phun hna chim hna sati ka dung ah cu lo ahcun vai ah i contract an pek ning pawn hin a hlei luat tuk in an miak hna kan ti le ti an hlep hna i hi zawn te hi cu vai ah kan ha ta tuk lem lo vai nih cunglei cozah lei tawlreitu nih hin tihin thang tak khawh hna cu ṭhang ngai hna ti ko US ram cu kum saupi in ummi na theih bantukin caan hi neih lo cio a si pakhat le pakhat caan van pek biaruahnak caan te man hi a um lo tikah laitlang an va tlun tikah khan phundang pin na khruah har mi zong um lai tiah kan ruah e laitlang cu atu na chim bantuk khan rianṭuan a huam lomi an um cucun caan kha a sasawn ti ti hmang i khua chung a lak phak ti dawr hna va to men ko motorcycle khan hna kha vai thi ti ti vai chawh len hei ti bantuk hna kha mipi nih uai phan si i kanmah taktak nih cun kan hmu lo hmete ti kha zawn ah khan Hakha thlantlang hna khua chung in chawh vah ning cun zei bantuk chambaunak tete siseh nan ai hi zawn hi zawn ah cun zei lo cu bantuk in hei ti bantuk nangmah i pumpak in na hmuhmi tete kha rak kan chim kho lo. Uh, si, ve uh, Hakha le Thantlang abik in te hihi kan ṭhangcho ngai. A foinak in te in le lo te hna lam zong hi an van rem ngai ṭha ngai te ka rua. Sinain minung kan ton len ning belte ka sialam lo ngai mi cu motorcycle tam ngai chang i motor zong cu van tam. Khi tika zulhphung um sasai lo khan duhning poh in motor kha kir lei he ti khin kal a si i hi kong ah hin ka siarem lo ngai mi pakhat si cun khuachung kan ton len ning zong hi zuri te ha zong hmuh ding kan tam ngai kan thut ning kan chon ning le rian tuan lo hi cu kan tam ngai ti hi hi ti khuachung chaw hin hmuh kho a si le kan dir hmun ah cu cu zawn te cun cun zuding zong hi kan tam pa kho men ti ka ruah pa vaya hika ah hin Pu Za Kian te nih kha bantuk in zu ding le zu nih a tei cangmi hna zohnak phun zong ka va kal mah cucun ka ngaihchia ngaimi cu nu nu bak mu kum sawm nga hrawng kan nu le cu bantuk zu nih a tei i a khat i ban a buainak lei an chungkhar an rak chiahmi hna i panga paruk zong ka hmuh hna kha ti ka ngaihchia ngai cu ni a langhtermi cu Hakha hrawng Thlantlang hrawng hin zu nih tu hi a kan teipah thluamah cang timi kha lang na cu zawn te cun ka ngeih chiang ai le khua su sum kan tlon len ning ah a bik in kan chim bantuk khan rian tuan kan huam lo ti cu a fiang ngai le rian tampi ka um ti tikah hi zawn te hin kan tha tu sual ngam o ti te hi ka ruah te keima ka hmuh ning a te a bik in motor mong bu te nan zu ding mi vaya sikan nei lo tu kan um mi kha hi hi zawn te hin ka kan vaya kan ram chungah ka serem lo chom mi cha si pakhatnak um cun ramleng zong in khrihfabu in cu bantuk bu tete cu bantuk building saknak cu bantuk bawmhnak hiti tete hi ramleng kan si kho tawk in atu tiang cang pek rua ti ka ruai te hi zawn tete te laitlang i ramleng i riantuanmi bawmhnak tete kong ah hin te zeitin than na hmuh ning ma ramleng kan bawmnak hna kong ah hin cun i ramleng kan bawmnak cu mission deuh hi so thang lei laitlang deuh hi kan bawmmi hna cu si le ti Hi kong ah hin cun thlanglei Laitlang ka phak lo caah zeitluk tiang in an rianṭuannak a theipar hi ka hei thei ko lo. Asinain Hakha Thlantlang hrawng kan bawmhnak hna hi cu tahchunhnak a CAC Chin Hna building hi kan vai ah an sak cuahmah le building nganpi mak ngai dot nga hrawng an sak cang le hi bang hna hi cu ramleng nih an bawmhnak santlaih ngai dawh a si ti ka ruah cun CCC zong mu an building cak an sa cuahmah le ramleng nih lang ngai i atu an bawmhmi hna langmi cu CACC building cun CCC sianginn mai hi hi cu a kal cuahmah lai hi cu santlai ngai te ka ruah thil dangdang tu hi cu ka him khom im lo hi te hi kong hin cun ram leng kan bawmnak mai hi santlai ngai ko lai te ka ruah donghnak lei ah ramdang zong ah atu indiana te hna cun an mah pumpak in business small business tete zong an ran ni ti bantuk kan tampi zong kum kua kum hra te kan um ko zong ah tampi a thangchomi kan um a cheu cu phaisa tampi zong a nei mi um men lai kan thei hna lo i Laitlang ah hin te va kal i kan miphun zawn ruahnak ca zong seh rian job creates phun zong in siseh cun khat le khat lei benefit zong sung lo ding in zei bantuk investment phunphai thla va tuah usih law ti ah mirum hna ca zong ah ruahnak na neih mi ma? Uh, si atu lio te hi te vaya caan tha taktak si mirum mi phaisa nei mi ca investment tu a cak a caan bak si Atu i kan tuah lo cun Kawl mirum nih an kai lai le an kan tuah khan dih lai timi phan um ngai. Hmm. Pakhatnak ah tahchunhnak Hakha te hna kan tlung i vai ah hotel ṭha ngaimi standard deuh um selaw hmm. ramdang atu laitlang zong ah ram ramdeng mi mu hmm. foreign pawl hi tlung min tam ngai chung cu tlunnak ṭha te hi hotel hna hi ṭha taktak mi hikan in sak ding ah sa kho hna selaw cu zong cu thil pakhat tha ngai tu te ka ruah cun a bik in bank hrim hi bank hi tu hi kawl ta lawng te si cu laimi nih atu ah bank financial institution bank hi tuah kho so kan mah laimi laimi cu ka tha kan pe lai i kan phaisa lut mi hi tu ah ramleng in laitang a lut mi phaisa a tam tak tak cu a thla ta hi million million bak si Hi vialte phaisa he anmah kawl kut ah kal dih kot kan ti lai. Cucaah cun a bik in hi bank kong hrim hi phaisa neimi atu American zongah Laimi chung Chinmi chungah te phaisa neimi tampi rum cang hi hna hi i hlum hna selaw bank hna hi a bik in bank hi kan tuah piak kho hna selaw tam tuk vai ah hihi kan la kan kan miphun ca santlai silai te karua cun company atu ah lam cawh te hna tu contract kan pek tikah a tam deuh cu a lian deuh mi paoh hi cu kawl an pek hna cu zeicahtiah cun ke an hri hram kan ti lai cu capital kha an zoh hna tikah laimi cu kan sifak rih i kan ngeihchia kha a tlin lo caah a fa deuh lawng an ngah cu cucaah cun kanmah laimi hna tampi van i hrawm ve hna selaw maka kha investment nganpi van dir ahcun tu i lamcawh te hna contract a ngan ngan mi a million million contract te hna kha kan lak khawh ve hnga kanmah laimi nih kan ti ahcun kha kha kha phaisa kan mah chin a lut hna atu cu kan ram development kan tuah na kan ti nain phaisa tampi lut nan a kal than mi cu zakhat ah somsi panga an mah goal kut ah ka kir than mi cu cu caan cun ram chungah a rum mi cu an rum thluamah lai i ram leng mi rum nih hin tu kan an phaisa nei mi hi tha ten minung pakhat long si long mana pali pangai hrom ma sono chun chun business group ser ma slo ya aranna atu te hin business kan ram ah tuahnak lam kawl suk hna sila ti cu ka duh ngai hna zi tu a caan lio te si calo cun minung tampi phaisa tampi an rak lut te lai ti kha ve keimah cu ka hmuh ning si se tampi caan pek hin kan bihal nak ti zong na kan le kan lom hrin hran adong nak bi ka atu indiana Chin community ai o zong in batlung min si te ka indiana mi pi zong sin ne tlang lei na va che pi mi na de long si se ramkip na zohmi sin ah message chiah na duh mi te maw? Si, si ka lawm. Si si na zong nih hi bantuk i komnak nan kan neih caah ka lawm ti kha van chim hmasa ka duh. Si, atu i Chin Committee of Indian IO in hi harsa bawmhnak kan tuah tikah hin kanmah Chin Committee nih min lawng si lo i ka Indianapolis ummi Chinmi dihlak nih thazaang kan chuah cio i kan miphun zawnruahnak le siaherhnak he thazaang fangkhat te kan chuah cio hi zat a chuakmi si cucaah cun tisun nih lunglawmhnak chim ka duhmi cu hihi kan harsami bawmhnak caah thazaang a chuah ciomi phaisa thomi dihlak cungah hin lunglawmhnak chim ka duh cun chim ka duh rimi cu hi phaisa kan thawhmi te hi keimah pumpak hrimhrim laitang ka tlung i khika i khuakip mihne kip anmah khua upa hna sinah ṭha te kan pek hna i anmah nih a ṭha bik in kan tawlrel piak lai ti zumhnak kan ngei mah zong kan cahmi hna cu hi te hi kan si kho tawk te kan neih chun te kan thawh cio i kan miphun hna zawnruahnak hi kan rak kanmi si caah mah zong nih a ṭha bik in harnak tongmi taktak sinah piak piak kho le phawtzamh kho rak kan zuam ti kha ṭha tein kan cah hna i hi phaisa kan hmumi hi Chin Committee of India na nih nanmah ai oin ṭha tein mipi sinah kan kan pek ko hna timi te zong kha tu ah phaisa petu dihlak cungah lunglawmhnak chin zong ka duh i hmailei zongah hi bantuk in kan ram harnak kan ton tikah hi bantuk te lungrual te thazang kan kan chuah rimi hi miphun dang nih an kan kan kan har tukmi si hmailei zong hi bantuk um ahcun lungrual te thazang kan chuah ding zong hi forh ka duh ngai hna